Right, um, ɛnɛ kɔtɔkɔ mo first game ɛwɔ MTN FA Cup mo awini how was the game. ɛmɛ mɔ mmerante alaba so ɛnɛ so mmerante alaba ma yɛ dɔn paa ma yɛ mɔ ɔmo aba so sɛ ɛnɛ ɔmo tuma awini ama yɛ yɛ sira sɛ fans no ebi a tiimu dɔkɔ bi a ɔsɛ ɛtra sɛ ɛbɛtuma ayɛ dɛ akɔ ɛkɔ sɔkɔtɔ mmerante alaba sɛ ɛbɛyɛ a wini no ɛbɛtuma aba ɛdaba fie.

Yehowa lead Neymar na wɔn last game wɔn bɔ against Kɔkɔ United na performance na wɔn anim ɛbrɛ a Kɔkɔ um, coach eyi su no ɛwɔ um, center forward ɛna wɔn san so complain sɛ ɛna na performance na ɛnyɛ no. Ɛsɛ wohwɛ baabi a na ɔbɔ na position a na ɔbɔ na ɛmmoa. Wosɛ bɔɔl no anyɛ de bi a na ɔbɛnya ɔde. Ebi ɔbɛkɔtɔ no bi a ɔbɛtumi abɔ paa ebi wɔn so a wontumi ɛmmoa.

So nkɔmmɔ no na ɛbɛma game no asesa? Ɛnɛ na nnipa dodoɔ no rekasa fa aberanteɛ a ne din de Hilaria Dawo sɛ ne performance no ɛnyɛ. Wohu the same thing? Ya, Dawo da ne de wɔn ho bɔɔl no so. Ɛnɛ koraa deɛ ne de wɔn ho so koraa. Ɛna meka no bɔɔl deɛ ɛduru baabi a wobɛnya wo dwee. Ɛduru baabi a wobɛkɔ ɔfo, ɛduru baabi a sɛ wobɛba bɔɔl no. Nti saa na game no te. Ɛnɛ deɛ Dawo anhu bɔɔl no so koraa. Mawini MTN FA Cup, mo first game. Mo toa so wini akɔ akɔ gye te sɛ last season. Yɛ bɔ mpa yɛ bibia nyame bɛ kyerɛ no tumi kɔ sɛ tumi wini kɔ wini FA cup a wo bɛ wini FA cup a ɛna na dum bɛ kɔ Africa wo bɔ league na wo bɔ FA cup you see yɛ bɔ mpa yɛ sɛ yɛ bɛ tuma kɔ enim na yɛ tuma kɔ gye because ɛna yɛ dɛ ɛna yɛ dɛ champion last season gye yɛ nti yɛ bɔ mpa yɛ sɛ yɛ bɛ tuma gye na yɛ akɔ yɛ. penalty a wɔka penalty anya bebree wɔ ha wɔn ante referee no angye penalty wei yɛ penalty penalty anya bebree wɔ ha wɔn de wɔn san yiyi bɔɔl referee angye nti bɔɔl wɛn wɛn nyɛ penalty. sunday mo bɔ dreams fc ɔ oh, baba yara sports stadium how is the expectation. best rest supporters no de bi asere esi ka no sunday yamia dɔm ɔmo obi antena fi players no sɛ yɛn ka nkyerɛ wɔn sɛ sɛ wɔn hu yɛ supporters na ɛna ahoɔden foforɔ yɛ de ɛbɛwura wɔn tumi bɔ bɔɔl no nti sɛ wɔn amma na wɔn ti fie a na ayɛ star nti ɛbɛsira sɛ sunday yamia dɔm a Another tough match na ɛbɛbɔ cause dream sɛ ɔmo nyɛ team ketewa nti mesrɛ sɛ obi a obi a obi a ɔhwɛ mi anaa ɔtie mi bia no Sunday nyame adom a ɔmo mmra park na ɛbɛ support mmerante no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a win bɛtumi akɔ yɛ de ama yɛ. Yɛda ase paa. So mo paa.
Sure.
Eh, as a obi a wadi football akyi not as ɛyɛ chairman because wokɔ ka sisi amanfoɔ bɛ as obi a wadi football akyi no wonya akwanya sɛ nka kotoko team no yɛn bi fi apɔ a ɛhefa na nka bɛ recommend ama mpanyinfoɔ. Ebi bi nso a first of all no ɛyɛ striking ɛyi no ɛsɛ yɛ bi so a ɛna ɛɛ yɛ ayi no nso yɛ defense no nso yɛsɛ bi bi so a because the defenders no I know sɛ definitely one or two bi ɛbɛ mix it up come what may next season nti strategically no ɛsɛ yɛpɛ um, central matrix eh, central box ɛma ɔmo ɛba nti I know sɛ technical team no aspɔt two or three hmm. central box ebi wɔ hɔ a ɔmo yɛ potential area a wɔbɛtumi abifu up the team nti we are praying sɛ yɛbɛtumi anya wɔn ama wɔn aba abɛka The eh, Kobia, eh, Uti Asante Kotoko. Na wɔn a wɔn contract ewu no nkɔmɔdie no advance anaasɛ supporters no dodoɔ na nto wɔn adwuma. Ɛno sɛ our able IMC chair hmm. nana apɛnfira apɛsi Florentino Perez sure wɔyɛ ho adwuma hmm. nti yɛgya biribiara ma ɛnim sɛ ɔno deɛ the way a wasi aba Ghana football mu no hmm. obɛtumi amɛki the right players ɛde eh, ama team ɛna ɛyɛ ne fufuo. chairman ka biribi kyerɛ supporters no nyinaa. yeah sɛdeɛ ɛnɛ asi akɔ no a ebi mo ba yɛ ɛnɛ yɛ big day ɛyɛ eh, mid mm, week nso ɔmo aba aba aba support team nti yɛ appeal to our numerous supporters sɛ ɔmo mmra ɔmo mmra. especially our home matches na wɔn ɛtaa yɛ akyi sesei no IMC Udue their possible best technical team and the playing body no nso wɔn se wɔn hu supporters no a boost wɔn morale why should we sit back and then yɛyɛ se team no yɛ ɛdeɛ ɔhene se team no ɛyɛ yɛyɛ ɛdeɛ nti yɛ make sure sɛ yɛbɛba aba abɛtaa wɔn akyi na yɛtumi a make sure sɛ the ultimate that is the league this season yɛtumi agye. Okay chairman. Chairman yehu the same thing last season um, na kɔtɔkɔ performance no yɛ ɛwɔ MTN pick up ɔmo hyɛ aseɛ no na ɛnyɛ gidigidi saa ɛnɛ mo awini um, wohu game no sɛ chairman. Game no deɛ it was very tough it was very tough because yɛbaeɛ no yɛhu first half no the way a um, uh, future stars no ɔmo di tɛm no they were sacked psychologically no Wɔn motivetii wɔn mekii sure sɛ wɔn bɛtumi ahyɛ kotokɔ nti hɔ ara hwɛ first half no in fact um, they did their possible best ɛna wɔn nyaa um, the opener ɛhyɛ first goal ba there is a saying sɛ ɔne panyin bɛko ba wɔn pom ɛna yɛ yɛn nso yɛ kɔɔ ɛyi no recess no first half no ɛɛ coach the technical team nso ɛmekii sure sɛ wɔbɛpre wɔn taxes na wɔamake sure sɛ baabi a sintɔ atɔ biara no wɔbɛyɛ ama team no atumi accommodate. Nti fir second half no ba a wohwɛ yɛn afei deɛ na um, yɛpusu wɔn ɛna yɛnyaa equalizer and then um, after 80th minute. ba team no mu.
Ebinom nso ka sɛ ɔfi na ɔfi injury aba, performance no nyɛ okay. Chairman hu ne sɛn? Yeah, wohu sɛ players no bi wɔ hɔ a injuries hyɛ wɔn ho. Egyigye ɔbaa ɛyɛ a na mepɛ sɛ technically mɛkɔ hɔ ma because medical team no ɛwɔ hɔ a ɔmo aka akyerɛ ɛɛm technical team sɛ ebi mo wɔ hɔ a ɔmo nyɛ fit nti yɛnya biribiara ma ɔmo na ɔmo nhwɛ na technical team nso emeki sure sɛ yɛnuru ɛɛm second se ɛɛ ɛɛ batch no Second round, yes.
second round na ɔmo nso atumi ameki announce then Sɛ yɛka yɛnuru. second round asɛm, Chairman, aka four games ɛwɔ um, Ghana Premier League no mu. Chairman, mo mo kom sɛn? Cause Sunday you be playing kɔ um, Dreams FC ɛwɔ Baba Yara Sports Stadium. Four matches na aka no, yɛn expect deɛ from um, Kɔtɔkɔ because wɔn hu ne sɛ mo tumi mo bɛn team no kakra so wɔn expect deɛ nfa firi mo hɔ nom. Me assure our numerous supporters sɛ yɛ four matches aka ansa na yɛ endure first half no. Ɛyɛ do and die. Okay. We are going all out. We are grabbing all the maximum points both home and away nti ɔmo nturu ɔmo support ntae akyi. Um ɛnɛ yɛnhu Samba O'Neal wɔ akyire hɔ nom, yɛasan nso anhu Ansu wɔ akyire hɔ, Jose Van Blom, um Zakaria Musa Hamzata. Chairman wohu wohu ɔmo ɔmo pɛ ne sɛn? Ɛyɛ perfect ɛyɛ perfect wohu sɛ kuro biara deɛ we pray as a team nti obi nni hɔ a obi wɔ hɔ Nti yɛ encourage wɔn sɛ wei nni hɔ a wei nso bɛtumi ayɛ deɛ ɛsɛ wɔyɛ na yɛn support wɔn na ebia wei wɔn ɛɛm wei aborɔ ɛne Ansu and Nsamba, our captain wɔn nni hɔ a wɔn nso bɛtumi afiti ntwi

aka kakra sɛ yɛbɛ advise no sɛ yɛ a ɔntie supporters no nso ayi kakra because there is a saying sɛ wonim bɔ a yɛn nso yɛnim hwɛ nti kyɛ mate meda ase bɛhyia kyɛ future stars ɔho ma meka biribi nkyerɛ ɔm ɛwɔ mu sɛ yɛ local derby a yɛbɔ game mepɛ ɔm game a ɛbɔ ɛno

na ato so nti ɛyɛ experience na kɔtɔkɔde hyɛ wɔn wɔn mbea mu wɔn self ma wɔn mbea mu wɔ bia ɛyɛ experience na kɔtɔkɔde ahyɛ wɔn ɛnɛ players ni nyinaa na bɔ wɔba yɛ ato so because ɔbɛn mu no wɔn ayɛ hu sɛ yes wɔwɔ experience wɔn ayɛ hu sɛ ɔkɛse park. ɛnyɛ dea so wate ase ɛtumi abɔ baba yɛ aba so fɔ na hom keka no a wɔde baa second half no a ɛtumi bɛ tee kaa yɛahyɛ wɔn wate yɛne dreams rather yɛne dreams ɛwɔ baba yara nyame yɛ adom a Sunday mɛsrɛ kɔtɔkɔ supporters Yɛmmra na yɛmma bɛ support yɛ boys no injuries na ɛha team no sɛ ɛnyɛ injuries paa deɛ a anka kotoko nka ɛkuta teams so ate aseɛ nka ɛkuta team wohwɛ sɛ ɛnɛ na mekyerɛ obi sɛ players wɔn gyina onyame yi goalkeeper ɛyi tɔnsi mfiri mu a wɔn nyɛ injury players wɔsɛ ɛyi ɛnam sɛ nti manage na ɛsɛ Technical team ne yɛ manage ɛna yɛde rebɔ game ne nti na yɛ ade ma Sunday yɛ ne dreams no na sɛ supporters wɔn mma baba yara ne yɛn bɛhwɛ bɔɔl no na biribi anyɛ kama. Oh sɛ afei na ɛnɛ afei mi na wakasa ɛtɔ so mmienu yɛ bɛ start mi ka kyerɛ ɔsɛ ɛyɛ de a kɔtɔkɔ bɛhyɛ future stars ɛna waka kyerɛ mi sɛ mi gyi di na mi sɛ oh. megye di na mede ka bu baabi sɛ akɔda twenty one san nti no na yɛ sɛ dwumadie no deɛ ɛyɛ dɛn a kotoko bɛdi nkonim
Oh, the other one say hey, after the match after the match because yɛnim sɛ yɛne dreams na ɛbɔ ɛyɛ league ɛwɔ Kumasi sports stadium ɛkwan biara so dreams ɛka sima koraa ɛbɛhyɛ wɔn mo adeɛ points ɛɛ eh, mpakyɛw sɛ wɔn oh voice performance deɛ ɛyɛ so far ɛyɛ so wɔn sɛ mi di kaa kaa kyerɛ sɛ akɔla tuo ti mu wɔn nsane because wɔn bɔ wɔn nyina nyina first half but wɔn mu sɛ kɔtɔkɔ ti mu no yɛyɛ panimu but wɔn bɛ bɔ no first half no second half no ne yɛ deɛ yɛn san bi ti wɔn mo.
Oh, ɛna meka kyɛ sɛ coach no deɛ mene ne ni problem o adwuma a ɔyɛ no ɔyɛ na yɛ nso sɛ de mpaebɔ ɛtaa n'akyi sɛ ɔbɛko akɔ n'anim
Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?